Yo, welcome, welcome to another episode. Episode uh, two. Welcome to our episode two of Panze podcast. Nhasi tiri kurova podcast yedu tiri panze. Eh, nhasi panapa tichitangira uku handizivi kuti kuruboshwe kana kuti ndina true Chris. Then pasenda vana murungu vanoti ah, ndiripowo. Then apa ndina Dembele. Yeah, yeah. Then eh, kukona kwangu kuna Manake, Mr. Manners. Tatomupa shortcut baba. Manners. saka
mukuona zviri kuitika apo ndezvekuti eh, panapa tinobata matopic akasiyana siyana mhm. saka nhasi zvinotida kuita koma ndezvekuti tine matopic tine mameseji mitongo kuti mameseji atasendiwa nevamwe vanhu vanhu avaroda yope kubva kwatiri andika mabata dai that's why ndatombomunganidza makadai sorry ndamudisturb saka zvendichaita apa ndichaenda kuerenga message yemunhu umwe naumwe ka umwana wangu opa mama mama opa help yake kuti adomubatsira sei munhu ee handiti dembele saka ndichatanga ndichibva kuna manake eh. pane munhu asenda message hanzi muri sei bro eh, ndandochida kuziva kuti on the issue of marriage eh, kana kuti panoitwa lobola kana kuti roora is it fair kuti munhu mm. e, anenge asiri virgin kana kuti munhu anenge arorwa asiri virgin achemere kuti inini handirorwi kana pasina muchato mabata its like mufesi atosenda message achida help kuti aishandisa chibhende but chimoko chake ichi eh, eh, eh, muchato unotodiwa oh. zvitoriko ye ngaachate chero chero moko risiri hazvi chino ehe hazvina kana basa because muchato unoita kuti hama dzake dzifare futi eh, and unonatsoziva kuti zvichemo zvese zvaunonge wasangana nazvo ka hama dzake dzinokwanisa kukudini kukumiririra maiziva eh. eh, amaonero amugoma manake handiti munhu umwe naone maonero ake panyaya saka tinokoza kuti dzembele munoiona sei nyaya yemfesi ari kuti moko rake asiri virgin baba vakatanga kusangana eh. but taura zvekuti tauda kuchikandana pakicheni makore taura shamwari pasina muchato hatisi kupinda mumba hatisi kuroorana ah, as for aika eh. ndakazvitarisawo kusaidi rangu ka mm. andiononga zviri necessary kusaidi eh. kwangu ini noti kunomwe kwamani ake vari kuti kusaidi kwavo chii
akadini akambochata pekutanga newekutanga uyo ah. akamwisa bhora mugedhi saka zvakutenga akudobatira inini ka hamusi kuona pane nyaya chwakedha saka zvakutenge ngarubatira chi inini handiti ka ee hongu pachinyakare ka vanhu vanosimbisa muchato zvekutaurawa manake kuti vabereki vadini vafare nei asi musikana manje ka haangazotengi kunge andibatira inini kuti pasitorina muchato hatirorani kana kuti hatidini saka inshoti toti mufesi uyu ngadi osiyana nemunhu here kana kuti ongoita zvemuchato iye because iye brains ake ka manake mm. brains ake vese arikutotaura kuti ukaona munhu aazosvika pakudisira message ka zvinenge zvamuremera atotoda help kuti ndoita sei ee because iye arikutoa kuti moko uri kutaura kuti aundiroori pa pasina muchato but mfesa kuti iyo ndakuona usiri virgin wani ipo papo angambopuwa nani mvumo yekuti aone munhu kuti asiri virgin Ah, baba ah, iye zvinooneka haya zvinotooneka umodzi achinoitika ah, mira ini ndada chipo maonero andozviita inini eh. mukuona zvinoitika eh. ini pachango hangu hazisi rori ndakaroora kakabatana kana kakanamana mm. but ndinongopo sekungotaurawo yedu eh. moko arisi kufanira kuzonyanya kuzopa mufesi pressure eh, sa zviri apa ndizvo zvakusiyana kuti mufesi wacho mari yacho yekuti paitwe muchato anayo here mm. murubata eh, bcause isusu kubva isusu kupataidzidza shona isusu eh. zvaitozi panobviswa mari pepe mm. pakazo pane zaira inozi rinonzwa risinopuswa kudidii ehe kana rauya rakabatana then makwanisa kuita muchato nekudidii but kana rauya rakaputswa manje panyine muchato ira
zvinoenda kuitika in the face tisati anyanyedi kumhanya kumberi kwemakushenda uka eh. chinoita kuti muri kuona kuti uyu mufesika ari kuti zvanzi andikwanisi ndochata here question yake eh. sachiri chikuti ava pese apokapokapa uyu mubhebhi wepesa panga anga rumbo wandisoti haasi virgin haasi virgin sako rete maybe aitombonyima munhu chinhu kuti ka tofanira tanga tatombochata but apa akushoni kwazi haasi virgin akuda tochata kutoti aitombosungira chii mufesi playing kwese saka mufesi uka ngatongoja tesina haachatinyaya yatotava apa hazi mufesi iyo mufesi yo kana uchida uchida kuchata chata usapiwa pressure kana achida pache zvake kana achida pache zvake usapiwa pressure nemukadzi ivhu kuti mwana wembe wano hapana mwana uzombokuzira mukadzi wako kuti iwo anozonga kadai saka mufesi kana achida achida kuita oniniyozi muchato ochata kana asingadi uchata ngaaregere ngaatongi eh, asi akaregera akazogotoramangwani zvinozonea ah, atozwa atozwa ya second question manje iruti eh, uyo wamusikana asenda message eh. azi mukoma muri sei mm. ah, hi bro how are you ndiriwo musikana ane 21 years mm-hmm. ndakaitiswa nhumbu nagarden boy wepamba pedu eh. asi maparents angu paakazidiscover kuti nhumbu ndeyagarden boy vakabva vati nhumbu ngaibviswe sezvo ndichidana nemwana wamudikoni kuchechi ndorasa mwana here Eh, apa zvetinoita manje amira zvetukurita eh. hangu manyorera aita ka eh. ngaasati ndakaitiswa ba ngati takaiita
ndakaitiswawakaita takaita nhumbusides ndinatsotangiza kuverenga munatsoza but pane munhu angononga asinoza hi bro how are you ndiriwo musikana ne 21 years mm. Eh, ndakaitiswa nhumbu nagarden boy wapamba pedu asi maperenzi angu vapakazidiscover kuti nhumbu ndeyagarden boy vakabva vati nhumbu ngaibviswe sezvo ndichida nemwana wamudicon kuchechi ndoitawo sei mwana oraswa here totanga totanga nemimi Eh, manaki eh, mwana haaraswi ba Eh. and mudhikoni watopa number two bos pane akatanga hazviiti kuti mudhikoni atore mukadzi wemunhu bos anokwanisa kuzoti auda kuchata tobva tauya kovhiringidza isusu tine mhuri nemwana yeye Ah, eh, alright bo but uyu uyu musikana matauriro ari kuita it seems like waitodanana namdikoni nemwana wamdikoni Then- obva azo uyu mukomana akomana Azo- boys iri eh, eh, obva azodii obva azogohwisa saka uri kuona zvinoreketika ka type yavasikanewo ka ndiwa unenge wakatopfimba garden boy iye wodozonyepa kuti ndakaitiswa ariye akatodi ndiye akatoitisa garden boy kuti aite mwana iye alright saka apa kapwa hapana nyaya nyaya yakatotongodare aiwa but izwa izvi nyaya iripo manjika ndekusadavara because uyo aroti mwana ndorasa here anokura ari munhamo yekuti anotazoziva baba wake namai wake wari pamwepo mwana anofanira kuyema kwete kuti mwana anotoyemera panext door orit dembele munozoona sei ah ini zvangu ka eh. ndakatarisa nyaya ika ika eh. ona mwari nyaya iri complicate kuti iri kunzi yabereki exactly ndozvinoda kutaura kuti iri kunzi yapindirwa nechi nevabereki handitika so its like kuti mwana uyu every decision yake anenge achipiwa nevachi nevabereki so kuzosvika pakuzobvunza kwatirika which means agumirwa eh. kuti ndoitawo sei asi ini ndakazvitarisa kusedi kwangu ka eh. haangamborase mwana wa nekuda kwechi kwevabereki muri kuona mwana unongodini unongochengetwa ndo zvandinodino inino zvandinozivabisaidz izvozvo zvipana zvinhu zvemuta dzotaura chihure manje munoziva zvinoitika pachihure manje pafeya ka chihure zvechinoita chine mari dzawo dzacho hatirimbonyeperana chihure chihure chitongori chihure baba because munhu iwanatsa discover kuti ana mhoms ndogonosarambira why because kuchechi kuti nyaya ikataurwa futi kuti inini ndakazolazwa nagarden boy ndaidana nemwana wemudikon zvinozikanwa kuchechi zvonyadziswa futi zvonyadzisa futi maparents futi eh, because maybe hmm.
relationship yevanhu ava inenge yanga yakunzika saka maparents aripo kuda kukavhiza side rechihure chemwana eh. uri bata eh. because kana akati nhumbu ngaibviswe arikuta kuti mwana tikabvisa kontinya hako nechihure chako ukaita futi chimwe chihure tobvisa futi togobora anoda kuti mwana wamdi anoda kuti mwana wamdikona apinde madhaka because rich yes achada kutokwadzisa ko ane chirwere garden eona eh, saka mwana wamdikoni adozi futi azodii eh, eh. mwana wamdikoni adozi azotamba futi yemufesi uya kuzoti musikana anenge azozi ndoda futi muchato nyatsotasisa nyaya iyi because timu iriro ndoruzorora futi type yevanhu iyoyo zvozoitika yamdikoni wacho nogona zingaisobviswe futi saka ringati obhizinesi ringudini ringobvisa nekuda eh, ichibvisa ichidei so kuwestmuregedzi akadaro mwana uyu sewabereki ka mm. ndambomusiya akadini eh, kana vachizowabatsirawo vanodini vanonge vachizowabatsira so vamba vasiya kada kuti azodzidze mamistakes ake mangwana anozochema naye ichokwadi ichocho Yeah, but apa manje last week chida kupendera hedu nyaya iyi zvinoitika manje panyaya dzema relationship kadembele yeah. let's say ini ndine ndine ini ndine right yekuchuza munhu wandoda muri kubata yes. eh, ah, zviri kuratidza kuti mwana uyu manjika relationship yake nemwana wamudhikonika irelationship yayo kutoti maparents ari mukati mayo uribata zvine vabereki mukati vabereki ngaambobuda marelationships ewana pamwe atoshamisa kuti garden boy nemwana uyo anotodanana zvekutodaro mushure mekungopendurawo nyaya ka eh, musikana uyu ngaangodei garden boy wake Simbo. Simbo. Yeah. Semapira emuita nyama. Chiti garden boy uya kuno kuti kupe tea. Chimpa tea kana tsokora ya mdara. Kangope mdara we side kwake. Plus ma garden boy anosota baba. The moment yanenge atosota yadi, yanenge atosota futi yadi. Yeah. Ana care ono.
Ana care. Eh, pamwe pacho uya rudo pfimbidziwo anotombosakura.

saka nyaya yayo unenge watongoita apa ndeyekuti iwewe kana uchida garden boy wako iwo mm. because hakuna nhumbu inoitika by mistake uribata zvinhu zvawakadira garden boy izvo chibva watongomuda for ever waiziya mm. mwana wamudhikoni watobuda mugame uh, because iyo ukati iyo uretopoti tikakuti bvisa nhumbu yacho wobva wazoenda kuna mwana wamudiki uno ndi munozopedzisira mavatoda muchato iyo chingomira na garden boy simbo ndo nyaya itongoripo garden boy torai munhu wenyu eh, garden boy akazoramba unondifonera futi panhamba dzavangofona idzo tomusungisa eh, toendera kumakoti eh, aripo anodzimirira nyaya dzizodzo then lastly manje hamvunzi yacho yanhasi mitatu haisi yaine unyombo wanda mm, uyu wamfesu inyaya dzemujolo basi basi baba eh. hazi mukoma muri sei mhm. ndine musikana wangu wandoda naye pese pataionana taiita sex without paying money back mhm. but what? Eh, without paying man azi pasina kubhadharana mari ba kuti aita six obvata zozoyo ye but iko zvino musikana akundiudza kuti anoda bay allowance every month is it fair bare allowance bare allowance eh, kamari kaye kaitaurwa nemumatiktok iyi imari yepamattiktok iyi besides eh, eh, imari yepatiktok yekuti bare allowance bare allowance but mfesi atotaura kuti pese apo taimboita but izvi izvi ndikada kuita zvinhu zvazo zi pasina mubhadharo eh? apesa pailazana pasina mubhadharo pasina mubhadharo but izvi zvauzi ukalaza kupera kwemwedzi kune bay allowance iri kuuya apa uri kuona kuti nyaya zvinonetsera manje kuti chazoita kuti ambochinje pese apo ka maimbolazana zvisina mubhadharo izvizvi zvemubhadharo ka zvazobva pakuti ah, zvinosiyana pamwe pane kumwe kwaari kupota achimbolazwa futi kachipiwa eh, allowance ndopezvinobva manje kuko eh? ndopezvinototangira kuti ka pane kumwe nonga kune unonga akuchibhadhara wakulaza zvei zvine mapayments saka ini sekuona kwangu kama icheka zviki takawakeda natukrizi ka eh. nawe ndiri ndinonge ndiri kuona zvangu mamireketa nyaya iyi keka mm. musikana nemukomana vaidanana ndi zvakanakanaka mm. vachiita zvavaiita papasina kubhadharana chi mari maybe musikana uyu unenge akaenda kuona kuti chatodoti tange taziva ka ndechekuti before pawaita zvinhu zvomukomana aimbojusurwa iri musikana foni kana mbomurukiso zvinomboitawo vamwe chi vakomana maybe musikana uyu unotanga kunge akamboti aregedza ndimbodini ah, mm. ndimbonyarara handiti ka mm. ongoona a mukomana hana kana something chaari kudini chaari kuita mm. then musikana unonge akazofunga funga yekuti no mukomana maybe chaari kungoda chete ka kungodini kungolaza chete handiti eh, eh. then hana kana something chaari kuti rudino uri kundipa Ah, eh.
inini manje inini ndogara ndakatsigira point yekuti chihure onziva zvinoita chihure manje eh. chihure kana chapinda mumusoro chinenge chatopinda eh. baba zvinoenda kwetika pachihure manje as long as true chris mangotraya chihure mimi handisi kuti mukaita ngito va ndokuti imi makotora chihure uri bata kana kuti tomboti kana kuti hama yako ikatanga kuita chihure unotozoona kuti uyu munhu kamudire kakuita mari chihure chimwe chacho chinenge chachihure unoona pese apa moko parasati rakupuhwa mari nekudii nekudidi amwe anogona kuti vanga kapusa amwe agona kuti vanga sitavhurika uri bata but the moment munotoona kuti munhu atanga kuvhurika kudai chachihure because munhu its obvious pese paanongolazwa waoda mari pese paanongolazwa waoda mari iwo ndiripi hure rakwana rino kuti ngoda mahara iwo ai mira angani angani hatisi kuti unokecha maoniva but chimbotitaroreo kuti ha nhingiyo paye paye ha nhingiyo paye paye hauye hamahara street kana kunozi kuchiikwa tara zvekuti achitaura kuti isusu takachipa taka tiri kuda hedu kana matemba uruzwa vaata patiri nekanga vhidhiyo kana kana mamwe mahura chitaura kuti isusu titi we are doing it affordable prices toda kana matemba eh, kutobhadharisa ikuwo ito imwe fomu yekubhadharisa iyo chimbotaura kuti kune hure here rawamboona zikabhadharisa mari ah, unoona reality chachata uchitaura edo reality ka mm. zvinhu zvese zvakanaka ka zvitori zvine kakutodhura kezvinotoita saka iwe chidotokhipa chinhu chako ka mm. unofanira kunge chingodini uchitobudisa ka something but asi pakuzoti kazonzi ka allowance manje ayo hapana pakutobhaizika pazonzi allowance ndopeturamaaininislikeungaka kuda kwangu inini handiti ka nekuziva kwangu kuti ano pakadai musikana wangu anofanira kunge achirukiswa musoobho ndazizwa inyaya iyi vamwe ichatoditora hedu time but ndiri kunatsovhunzisisa handiti imimi muruti here kana usitorina mari muzvinhu zvacho munhu waimboitirana naye zvinhu zvese izvizvo zvekudhara obva angoti from norway izvi kuti tidai tauda mari chii chazomboitika kuti munhu azoti tauda mari chii anenge chii chine anenge ambotesta chii maybe pamwe ipeer pressure kubva kana kumashamwari ake mamwe mafriends zvavanokwanisa kuita kanogona kuti azuro ah, ndandirina be wangu out tikaenda tikaita zvatakaita asi ndichidzoko be wangu akandisira kana 25 us wakandidai wakandidai muri kuona iye then baazochirealize kuti a ini wangu tinongo tikangodai hapana zvatinombodino zvatinoitirana so it depends imi ndembere makaroora i ndakaroora eh, ya go true chris ah, ini ndiri muprocess eh, saka bo muri kuona tina pana kuti ini asati hangu vaboys ini ndini ini nase ndaroora but haa nditori bho kusaidi kwangu ka eh. haa nditori bho haa ini kwangu asina mbozwa maallowance but ndinoti ndimutaurire eh. dembele munoziva mm. zvinoitika mm. ini ndakambolinga navanhu vakaroora mudhara eh, madhara ematumbo unoziva zvaiita madhara eka mm. isusu tisi taitotumwa sometimes pafeya chaiyo ndakutora realitymudaaro ah, wadumbu manje zvaanoita manje akasvika pachimoko manje harwadziwi kubudisa 30 dollars kupa chimoko why iproject uribata iwewe iwewe usati waroora usati wa experience izvi zvozvi because chinoitika kuti azobudisa mari iyoka anenge aziva kuti kumba ndikasvika kumba uko mari yese ndina imwe yacho iri kusarindirwa kumba eh, kumunhu waasisina kana sometimes anenge ango amunhu wekumba mukadzi wekumba uri bata saka kamunhu kaanenge achida manje unoendesa mari iyo mupa business rako ukasainvesta iyo unowin here sa zvinoitika isusu manje ngatisakombitana nemadhara ematumbo ukatongoona munhu atanga kuti bay allowance ini maonero angu angu ukatongoona munhu atanga kutaura zvekuti bay allowance iye pachake ka mm. haa mdhara inini ndinotobuka haini handimbonyepa inini hanini zvitoronani kutondirambira nyaya yekuti handisi kupa haa zvitoronani kuti utondirambira nyaya idzo ozone inini hangu pachangu hangu ndinokupa mari ndega handipushwi pakuzi bay allowance bay allowance kana nda, nda, nda, kana ndapoya hangu monda kuti ndabhaiza Cause inini manje ndada kuvhunza kwakenda ka Eh. izvo zvekuti bay allowance allowance izvi ini handisikatozvizivi ini zvakambotanga rini uyezve zvakambobva kupi Sei? amai dembele chaiwo chaiwo ka tane four years tichigara nawo but hakuna bay allowance hakuna bay allowance and hawatozvizivi zvekutoti kutosvika kumba ndichitoudzoti amai dembele ko kune chinhu chinonzi bay allowance munochiziva here Haatozvizivi. haatozvizivi Ah, ini maonero andoita or took this mutauro. I think the nyepe allowance I think uh, it's current chinhu chiri tingangoti chinhu chiri ngotrenda yes something chiri trenda hyping something like so unoona chi chinoitika ka kumova netime kune kuri kuitiko mufew day relationship kwata so kumafoni ka kwatanga kutori notuma tuzvidhina izvizvi kwatone tumaslimi slimi tumatouch uriona ka saka panyaya dzemarelationship zviri move one time saka izvi izvi pa te- current technology kwatonhu izvi asi yorat iwe wakatarisa nyaya yebearance unoisa ti- tiri kuti taisa graph rine 100 percent kuti ndiye apa U- iwe unoikoshesa mapercentage mangani bearance aendesa 40 percent 40 percent ah, why 40 percent yoti hai- hazvisi relevant kana muri kunongodanana ka munongolazana zvisina zvemaallowance Alright.
Ah, ini boys manje ka ini zvatauri ini manje be anditodi zvebe allowance why eh. ah, baba munhu unenge autoda zvebe allowance ragedhi rebhora baba rinenge ato gedhi rebhora because uri kubhadharisa ka uri kuita marketing iwe unenge usiona kuti munhu uri kuita marketing ba uri kubata midzi dzacho mm. eh, munhu ukatoona musikana unoda bebe allowance rato gedhi rebhora andisi tonyesori taura hangu kuti zvinhu zvazi but atongooma pena Yeah. Iwe uchingoisa allowance laza because zvakufanira kuti unonga urongokecha munhu one boys. Eh, kecha nakawanda kana muchida zvemabay allowance. Kurongo munhu one one one iye ndiye ndiye. Maizi. Sa kana iwe uchida zve zvema allowance dembele. Muchida zvema allowance ita zvema allowance. E, eh, musikati zvema allowance siyanai nezvema allowance. Eh, bay allowance tazoti iriko na true crits but inini asanda kuiziya. Eh, mm. aiwa inini bay allowance kai ndinotoisa pa 0,00 percent handidi kutomboinzwa zvorori dai amai dhembele akato waiizivo ika ika vakada kutoitanga ka mm. ndebva ndatosiyana nazvo kozi ndotozoti vari kutotengesa yeah. e, saka inini handidi kutomboinzwa pa zvekuti kune chinhu chinonzi bay allowance zvakana handidi kutombozvinzwa hapana atisuziva kuti trukirisa ari mberi nelove because anati trukirisa anati love ine mastage ayo eh. zvinoita zvichiita modern eh, eh. modern azichinyaya kuti achipinda murudo but haa ah, mudhara chinhu chinonzi bea lens achiko bababa hatisi dombonyeperana kutonga tiri kunyengererana va kuti bvuma hachisi relevant kana chinhu chetiri kukoshesa edu hachisi chinhu chekutokoshesa uri murume ufanira kutombozvikoshesa zvekutodaro murume unofanira kukoshesa kutsvaga mari kunoti mari
uri kuonaka uri kuonaka uyu musikana uyu manjika ini zvandaa kutiona kune mufesi uyo besides zvebail allowance akambokuudza here kuti watengera mhoms chikafu here kumba ah, iyo pachako ndiwo ruziva mubrain dzako kuti wakambokutaura type yasikana akadaro atomboiti zvinhu zvakadaro anenge achitoziva kuti uri kushanda mari kubasa kwako eh, anokwidzawo pay allowance because inokwira ukakwirira
ari kuera sikana kuti anokubvunza kuti watengera ah, mudhara kabebi eh? koti kanenge chito kuti hawatengera momzi masinde kutenda hakuna hako but izwa manje ma 28 years ndo problem iriita mfesi uyu manje mfesi uyu anenge adana nemunhu mukuru uyu izvi zviitika manje iyo utana dzonosvikira ndo andandi kukupedzere ah, munhu ngakutanza anosvikira zve ta ta ta kwete uda uzimba udadamira ude ah, wangu plus chimwe chinhu chemaufanira kuziva manje mm. eh, tine mafesi kune mafesi amwe ane pressure yekuti munhu waitombouda waimboda kare mm. achitraya mudaidai achiramba achididi obva azobvumwa kune shona inoti ukaona dzawaitiraya kutana uchitadza kusvikira ukaona wakuita dzekunhonga kudai get it mind kuti dzaora eh, dzinza ane honye mukati saka iyo unofanira kuchenjera plus zvinhu zvakuita wakangwarira iyo kana uchida kubhadhara bay allowance bhadhara bay allowance but team riri panapa rataura kuti ha ah, bay allowance haa kudhara iwo yo tobatana munext episode tichanga chiya nezvinhu zvakawanda panapa kana uine zvimwe zvaunokwanisa kunge uchida kutaura ka zvousingadi kuyo kukurukura kana kuti nemusikana wako nechimoko chako kana kuti nemafriends ako chingoisa mucomment section namba chekanda mucomment section ungotitaura kuti uri kuda kutira nezveiwo une chii chakunetsa ndezvipi ndezvipi andi maona saka with that